Sivai leh vek u le. Forty eight laws of power sawi chhun zawm leh dawn ila. Sawi tawh angin he lehkhabu hi hman sual thei a nih avangin in ve nana apply tur a ni. Law number five, So much depends on reputation, guard it with your life. Reputation chu hei kan hming than dan Isua in. Tunge a ni mi tih a tih ang deuh khan. Mi min hmuh dan. Landana intihna chin hi kan nei fek a ni. A lang lo lampang kan hmuh loh zu teh tlat thu kha awm lo ve bawk a. Chuvangin mi mitla kan lan dan hi min hriat dan hi a pawimawh tru em em a ni. Ka hruai tluanga thu sawi tha deuhah chuanin mi hian kan hming leh keimahni min ngaihtuah chhuah te hianin min hriat dan sa rilruah hianin an lo kawl tha khiau tawh thin a ti ni. Kuva heh, Thlasen deuh kha tih te emaw? Eiru hnem tawh deuh kha tih te? A than mawi leh mawi loh kha chu kan kutah a awm a, chu chu vawn that em em tur a nia ni. A chhan pawimawh deuh pakhatah chuanin mipui mimir hian he nu he pa emaw, he mite chhungkua, chu mite thlah kal zel tih anga min hmuh dan insiam chhung hi a rei em em a, a inthlak zung zung mawh bawk a ni. Hun a duh rei a. Nungchang mawi deuh te pawh hi an vawi khat tih sualah chuanin tan an awl a ni. Mipui khan an tan thin. E, a vawi khat tihna ania emaw, hetiang mi hi ni ngai lo sin a ti sual ve palh a niang emaw tite khan an sawi thin a ni. Chuti ni loh pawn misual deuh chang, buaina siam chang deuh an nih chuanin mi kut te pawh lo tuar palh ta se, a thiam zawk lo ni pawh ni se, a hepa hi chu a nungchang a tha lo hrim hrim a va ti hmasa aniang chu tih kha a ni tawh mai a ni. An pi pu te atangin mi fel, mi hung chhungkua tih ten kan sawi thin a ni. Min thlah tu te reputation pawh kha a zar kan zo in kan zo lo thei bawk awm e. Chu chu min malh ah pawh a ni tho a ni. Chuvangin power nei thei tur chuan kan tumpui tena min beih na leh min sawisel kai na turin kan hming a chhe zawnga tlang than tir loh hram tur a ni. Kan hre vek a, hum sual dai palh tawh, hming ti hliau tawh laklawh te tana inhaiven leh a har zia hi, a chilam phei chu nawhreh leh hi a har em em thin a ni. Chu avang chuan kan theihna tur kawng kaw ve ngei tur pawh kha kan intipeng thin. Mi in min ring lo laklawh tawh thin a, chu chu pumpelh tur a ni. Ram hruaitu, veng chhung hruaitu atan pawh hming hliauna nei tawh nge kan duh a, la nei miah lo. Khati ang kha ni mai. Mi min rinna hlawh let leh a har fur rual hianin min rinna tih chhiat rah pel lah hi a awl phian a, pen khat lek chheh sual ila kan tla vawng vawng thei thin a ni. Chumi laka inven dan, kan reputation venhim dan chu pakhatna ah mi in kan chizia nung chang hi engtiangin nge an ngaih an hmuh tih hi venthawn ve tur a ni. Mi min ngaihdan ka kher lo, kei chu ka hrang a, ka thlinchhia a emaw ka chu ti ka ti a intih loh tur a ni kan khami kan ti avanga kan duh duh dan a kan chet kha a fuh lo reputation built mek te kan nih phei chuan pahnihna ngeh tur a ni consistent ze nghet te rei peih na tho kha a pawimawh leh a ze nghet bik nei lo thle tawn kual mai mai chu ngaihkhat a ngaihna chin kha kan nei vek a ni. Pathumnaah, thu thang dik lo lakah kan hum defend ve tur a ni. Kan nungchang leh thiltih dik lo taka min puh a nih chuanin insawi fiah ve te pawh a tha a, thu dik zawk hriattir leh lantir nan chuan. Palina, hming hliau tawh khuh nan emaw, reputation tha zawk chher leh nan chuanin kan mihring nih duh tak ang te bula chet tlat tam kawm tam daih tur a ni. A chhan chu kan thiante leh hnim hnaih te atang hianin kan inteh duh khawp mai a. Mi fel tak anga hriat leh hmuh kan duh chuan fel kan tih tak te kha hnaih mai tur a ni. Chutiang zelin thil dangah pawh chu chuan kan reputation bil that lehna hun kha a kawng kha a rawn hawng deuh bik a ni. Pangana, pawimawh deuh chu reputation build na hun tha leh fimkhur ngaih lai tak, a effective lai tak bawk chu a tirah hian a ni a. Veng emaw, khua thar a kan va awm tirh te, sikul leh hnathawhna hmun thar ah te niang chu, kan neihna midang laka kan hriat tir danah thlak hlawkna chance tha lutuk kha kan nei a ni. A chhan chu kan awmna thar te khanin min la hriat miau lo avangin. Law Six-na Court Attention at All Costs, Engkawng leh laina pawh mi ngaihsak emaw, ngaihven, langsar nih hlawkna leh thil tihtheihna keng tu a ni zia a rawn sawina a ni ber a. A chah chu mihring chuanin thil engkim deuh thaw hi a lan dan emaw, kan hmuh dan hmanga teh thin kan ni kan tih fo tawh kha. Kan hmuh ve loh, hmuh theih a langsar lo chu engah mah kan ngai lova, keimahnia pawh a tanna lo thin a ni. Chuvangin mipui, mi dang zinga pil bo mai lo leh theihnghilh mai, kan hming khai bo mai a nih loh nan, mipui zingah a vantlang, average, nih ve mai loh nan kan danglamna a langsarin mi kan va hip thiam thei tur a ni. Chu chu din channa kawng khat a ni ve tlat mai a. Law Six na hi Part One leh Part Two ah then hran a ni leh a. Part One ah, Surround your name with the sensational and scandalous. Miin an hriat rengna tur che in mi ngaihven lam emaw, mi chhawng lam chi thil pawhin mi dang attention hip tum rawh. Na ran hmanga din chan hi a har tawh a ni. Mi hriat lo leh hnawl theihnghilh ni ai chuanin mi sawisel chirh theih ni pawh kha a tha zawk ati a ni. Hei hi entertainment khawvelah a dik lehzual a. Celebrity thenkhat te pawh hi news neih nan hrim hrim a boruak siam te hi an tum lui thin a ni. a chhe lam pawh ni se. Ngaihven nihna hianin hman thiam chuan thil tih theihna power a keng tel tawh hrim hrim a. Sawi chhiat pawh tawk ila min ngaihven thaw khat tihna kha a ni ve leh mai a. A chhan chu ngaihven tlak loh khawpa hnuai hnunga kan dah te kan sawi selin kan sawi chhe reng peih lo a ni. Chuvang chuan mi in min sawi chhiat emaw, sawi sel reng a nih chuanin an mahni level emaw an aia sangah khan min dah a, min ngaihven thaw khat tih lanna kha a ni ve leh mai a ni. Mi ngaihven leh mipui mit lak ven thiam em em chu PT Parnam kha a ni a. A ni hi kum zapi sawm pakuana lai vela ennawm chhuah tu hlawhtling leh lar ber pawl, sangha zariat leh tih velah pawh lo millionaire daih tawh kha a ni a. Sarkaz huaihaw thin Aaron Turner hnuaiah a tir chuan a thawk a, He a pu hnen atanga mipui han hip vel dan pawh hi a zirchhawn a ni nghe nghe ni. Chu chuan sum tam tak hai luh nain a pawi nasa ngang mai a. Entir nan a museum enkawla mipui hip luh nan kut tawh pakhat chawrin khawlaiah brick panga awmze nei takin a remtir a. Mipuiin a thil tih chu mak ti a an thlir thup laiin kut dawh chu museum ah a tei lut a tikhan a rem lut thin a ni. kawngka hnunglam atangin a rawn chhuak leh thin a ti khan. A chet dan awmze nei lem lo kha mipui mithmuhah mak tak anga lantirin an ko khawm a. Museum a kual luh pah chuanin mipui mak tih leh a thil tih hmuh chhunzawm chak khan tam tak khanin an zui lut ta thin a ni. Chuti an luh takah chuanin a chhunga thil hmuh nawm tak tak te chuanin an mit a lo la a, tichuan ticket leiin an tawi khawmuan phah ta thin a ni. Ni reilo te hnuah phei chuan mipui an pungkhawm hnem lutuk a, police lamin kha kut tawh bakah an khap ta hial a ni. Marawchu chu a brick rem chuan mipui sang tam tak a ko khawm hman tawh a, Barnama Museum chuan ngaihventu a ngahin a lo hlawhtling hman em em tawh thung a ni. Tunlaiah phei chuan attention is the new currency an ti hial a ni. Mipui mit leh attention, Kan mit leh kan hun lak tumin social media platform hrang hrangin dollar tam tak sengin an platform tih chang tlun nan an bei char char a ni. YouTube Reels te, IG Reels, TikTok, YouTube Thumbnail, Clickbait te pawh hi mi mit la, attention la thei tur berin thlalak te an dah a, caption te an siam thin kan hre vek ang. Kha khan ni a sawi chu. Chumi tumpui te aia lansarh Chung nung zawka lan chu tu pian pui mah a ni bik lo va, thiam thil skills zir thiam thei a ni. Chu chu apply na hrang hrang kha a awm thei ang a, heti ran inthuam na danglam bik te tunlai zai thiam ah chuan hei home te pawh hian in an rawn apply fuh em em mai a. Zia leh tih dan danglam deuh dangdai deuh mi dang zawng laka min ti langsar thei tu kha ning chu hming chher bik na kha. Chutianga mi mitfukna kan nih tawh chuan engtin nge mi in min ngaihven chhunzawm zel ang tih ah khan ngaihtuahna kan seng bawk tur a ni. Milar te pawh mi mitfuk nana an in tuai thar zel lo chuanin an nih aia zai thiam thar zawk te an lo chhuak zel a, an chuai a, kan theihnghilh zawng zawng mai thin a ni. Patruna create an air of mystery. Chumi kan sawite ti tur chuanin lang tlang lutuk lo kan nih ve te pawh kha a ngai dawn a ni. Kan chet lak dan tura mi hriat sa leh rin lawk ang ni lovin kan ṭhawn thut thiam a pawimawh em em. Mi zia leh chet dan tur hrilh lawk awlsam lutuk mihring kha chu ngaihven kha kan peih lem lo a, Ngaihvenna chhan tur pawh kha a awm vak lo a ni, chet dan ngai reng hria sa kha chu. Kan next move kha share lawk thei lo mystery a ni tur a nih chu. Chu chuan mi ngaihven leh zahna chung nun zawkna kha a keng tel. Power a in phum ru ve tlat a ni. Mahse thil reng reng hman sual theih vek a ni angin lunch serh kan duh lutuk leh ngaihven hlawh kan tum lutukna pawh kha apply sual ve theih kha a ni ve leh a. Law number one ah Never outshine the master kan lo en tawh ang khan kan chunga mite phei chu lansarh khalh kha kan tum tur a ni lo va, hmasial taka chet lak tur a ni lo va, rilru dik tak pawhin apply kan tum ang a, chuanin kan chunga dik lo taka apply tumtute laka kan lo inven nan pawh kan hmang ang. Law number seven, Get others to do the work for you, but always take the credits. A hmasial thlak leh pek khawp mai a hei pawh hi. Mahse kan lo invena tur kan tih fo tawh kha. I hna midang thawhtir thiam la emaw mi chhawr thiam la hming thatna leh hming thanna erawh chang zel rawh. Awmzia chu i hna emaw tih tur te ah midang chhawr thiam rawh. An finna leh thiamna an hun te theihna te kha i leverage dawn tih na ni chu leverage chungchang pawh hi video dangah khan kan sawi tawh a, kan nun hi a hlu a, hun hi a hlu, kan hmanraw neih hlu ber, neih let, lei let leh theih tawh loh thil a ni a. Thil tangkai leh pawimawh zawka i hun i pek tam theih nan midangin an thawh sak theih thil che reng reng kha chu nangman ti ngai suh, delicate rawh a ti ni. A thlawnin mi dan loh ang takin kan hmang tangkai dawn tihna a ni lo va, heta kan point hi chu kan hre vek awm e. Hlawh neia mi thil kan tihtir reng reng kan hminga a kal tho avangin a tawpah chuan i hming zawk a thangin hriat reng i ni zawk dawn tho a ni. Nangmah puitu che ai khan. Hei hi tunlai mil takah chuanin hei ghost writing te lar tawh a. Thu leh hla thu rap sawng te pawh Mahni phuahsa hralh te, lei te an awm thin a ni. An kut chhuak thil kha an va hralh kha a ni ve mai a, pakhat tan pawh a na lem lo a. Hlawkna an neih ve ve kha chuanin a tha ni mai a ni. Mahse, va khulh tawh nana na kha chu a leitu kha officially-a a neitu a ni ta nghal a, Awmzia chu hla pawh midang phuah pawh ni se, a leitu khan a sak hit viau chuan ama phuah ang khan, ama ta ang khan a kal zel tawh a ni. Chutiangin lehkhabu te pawh. A chantha zawk i nih nan chuan mi tihsa, thawhsa ah khanin credit hui thiam rawh. I chana chauh zawk loh nan ve thung chuanin i thawhsa leh finna te, thawhrimna thil te kha ruksak i nih loh nan vawng him rawh. Mifing, taima leh talented tak na zawng hi an hlawhtlingin an hming a thang ngawt lo va. Hlawhtlina hi chu mind game chi khat hi ni ve ni? Hathikula kan beihsa te pawh hi ruksak theih vek kan ni kan vawn him that loh chuan. Nikola Tesla hring nun atang hian hei hi chu a chiang em em a, a thiamna leh thawhrimna tam tak atanga hlawkna leh hmingthanna dawngtu chu Edison a ni daih ni. Tharum thaw leh khatiang zawng erawh kha chuan ni chuang lovin Edison-a fin hi a chel lo ve a. Tin, Edison pawh hi a ngei duhtu tan chuan a ngeiawm ve reuh khawp mai a, Tesla lansarh khalh tura a chet dan vel hi. Kum sangkhat zakua sawm panga khan chumi kuma Nobel Prize in Physics dawng dun tura ruat an lo ni niang chu Edison leh Nikola Tesla hi. Mahse, Edison hi thiamna lutuk pawh nei lo zawk, midang chhawr kual mai mai zawk a ni a. Chutih lai karah Nikola hian a rawn lar khalh emaw, he a khingpui pa nena chawimawina no dawm dun vel ai chuanin a thuin a lo hnar fi thla thak mai a ni. Tichuan, English physicist pahnihin an dawn phah ta a ni awm e. Khatiang te kha nia a chet dan chu. Tesla hi scientist tha tak leh thil siam chhuah tha tak tak pawh nei niin tui pawh tui a. Lar leh hausak te hmingchher lampang kha a lo ngaih thah thung a, a lo ngaih ven loh em avang khanin a hming a chher lovin a re theih phah em em bawk a ni. mi thawhthata hming thatna lak tum reng pawh kha lehlamah chuanin a fuh loh chang kha awm ve leh bawk a, a tha lam leh tha lo lam kha sawi tel zel a, i dinhmun leh thuneihna i sawhngheh hma chu mi dinhmun tha kha chu hrat tum angah khanin i lang daih thei a, chuvangin inven kha a ngai ve ni chu Chuan mahni chunga leng te lakah khan apply leh chi miah loh bawk a. Mi dang te credit pek leh ken hun neih ve thiam te pawh a tul ve pah reng dawn a nih chu. Law number eight, Make other people come to you. Use bait if necessary. Bait chu tawktarh emaw chah tina a ni mai a. Mi hi in pan tir rawh, pan tu zawk ni lovin a tul chuan tawktarh pawh hman mai tur a ti a ni. Hei ramsa te pawh hi pelh dan chi kha chu awh hi ni a. U min man tum ta ila kan tikawlin pelh nih in hre ramsa reng reng man an har sauh thin a ni. Chutiang ni lovin a chet lak hmasakna tur thang duhawm tak hmangin an awk chaih thin a ni. Chutiang chu ni a chet lak dan finthlak chu. Pu Hrekima sawi pakhat ka hria chu Rilru lam doctor leh football club te kan inanna chu mahni home ground ah kan che fuh thin a ti ni, kan che tha thin e a ti a. Min rawn pantu te chuanin thil tha lo an tih kha sim duhna rilru pu in min rawn pan a, kan tan pawh chet a awlsam a, kan thu an awin a chance pawh sang a tihna a ni chu. Chutiang deuh chuanin kan bu zawla kan tlang nelna hmunah hi chuanin kan confi a, kan chakna chance a sang zawk thin a ni. Mi nen kan indawr dawn te emaw, meeting neih dawn te pawhin in pan tir a fuh emaw, nangma duhthlan hmun ngeia khanin tihpui a finthlak ang. Opponent te chet lama sa tura va tur thiam a nih ber chu. Tichuan an rih ek ve leh khanin keimahni chet lak dan tur kha kan hmu chiang leh zual thei dawn a ni. Thil tih theihna power ngel nghet long term atan nei tura tih mak maw chu tharum nena va do emaw rorum taka chet lak lam kha ni lovin thangkamtu in tawk tarh a hnawt chhe a ramsa a opponent Khami inchet a rawn lak hun muang dam taka lo nghah veng veng kha a ni mai ta ni. Khatiang kha kan apply tur chu ni a, sachang ri buan buan kan hre ngai lo a. Thinrimin an va attack ngai lo a ni, a fuh dawn lo a ni. Hei hi pickpocket sungtangah hianin a chiang bawk a, pickpocket che fuh tak ni tur chuanin tuberin nge ruk tur ak tih kha hriat a ngai a ni. An pocket ah khan Tu pocket ah nge awm tih khan hriat a ngai a. Chu chu hriat dan awlsam deuh pakhat a awm a hetiang in, Pickpock hi chan ta mania fimkhur rawh tih an tar napiang ah hriat a awrh a ni. Beware of pickpockets tih hi hmun thenkhat hmun lun lai station ang chiah te an tar thin a. Mahse chutiang hmun tak chu pickpocket experience ngah tawh tak te erawh chuan an bi tum chat thung thin a ni. Fimkhur tura min hrilhtu sign kan hmuh chiah khan mit tam zawk chuanin kan thil ah kha phone te pawisa te kha a la awm em tih dap in kan zu zen tlat thin a ni. Chu tak chu pickpocket te tana target tha lutuk kan nih phah na kha lo ni ta thin a ni. Hei chu Christmas bazaar velah fimkhur phah na an hman theuh chi pawh a ni maithei. Mi dang chet lak tir hmasak a an theih na leh chak na a zawh hnu a beh let ve chauh kha a that rual in beih hmasak phut a an inrin loh lai a va chet hmasak zawk a fuh chang pawh a awm tho a ni. A awmzia chu i chet lak dan tur kha i dinhmun a zir in i tumpui nen in dinhmun that lama in an a hun i nei tam a nih bawk chuan in chet tir hmasa la Chu ti ni lova, hun chep tawhah i thingpuinak aia a chak loh lai a nih bawk chuan nghah khan a dinhmun siamthatna hun tha kha i pek mai mai zawk dawn avangin a inrin hma a va beih thut kha a fuh zawk ang. Ti chuan ka ti zawng kha ni leh phut ta se, Lawli zel hian ka rawn vang a chuan chu video kha a sei lutuk loh nan. Ti chuan tun tum hriat zohna hunah chuanin thiltui hnai lo kha ka sawi dawn a. Pencil erawh ka tuan turin lo skip anga hnap thir hi sap tawng chuanin booger an ti a ni, B O O G E R an ti a, tichuanin chu chu i vawi khat hriatna a nih chuanin booger tih khan i lo awmin anga a ni loh pawhin a tawp thleng a min lo en saktu te khanin booger tih khan min lo comment sak ve hrim hrim dawn nia tichuan a tawp thleng a en thintu te kha ka rawn hre hrang ngalh thei dawn cheu ni. Tichuan ka video te min lo en sak thin a ka lo em em a.